Where premium quality students are included. Right. Saka ndombogara ndichitaura nditi kuti iwewe unogona unofanira kuzviomberera maoko handiti ndizvo ehe ini kwese kwandinongoenda ah, ndwanzotenderera ndongofarira kutaura chokwadi kana wangonyepa ndobva ndangotora kuti waita sei wanyepa kana wabika chimodho ndobva ndangoti waita sei wabika chimodho saka unofanira kuzviomberera maoko kuuya kwawakaita kuchi kupremium baking school nekuti takada kutarisa muharare toti harare yese ndizvo tobva tatarisa town yese handiti ndizvo right mune mabaking schools akati wandei handiti ka hazvitenderwe nemutemo kumamenshena asi ariko iwo unoita sei unomaziya asi ndiri kuti izvonizvo hakunazve imwe baking school isiri premium ine maproducts ese ebaking ndizvo kana iripo wobva wangondimisa ndisataure ndisaenderere mberi handiti ka wobva wandiudza kuti manyepa list renyu repremium baking school maproducts enyu ndeaya chikoro ichi acho ndeaya ndizvo saka ndinoti hakunazve chimwe chi chikoro chine maproducts akadaro akawanda ese infact handiti like kana uchiita advance course yebaking uri kufanira kudzidza maproducts ese chinhu chinonzi chese chebaking kusarowo kwechimoto handiti ndizvo ehe nemafritas hazvisi pati yebaking handiti zvimahomemade products asi wakaenda kune chimwe chikoro zviriko izvozvo handiti hazvidzidziswe munhu unongobika wega zvaizvo right saka tati hakuna chimwe chine maproducts akadaro then kuti uzonzi teacher kana kuti unorula chikoro kana kuti unodirecta chikoro chebaking handiti ka haufanire kunge wakadzidza unogona unodzidza chero kwawadzidza handiti ka asi haukwanise kunorula solong usina kunodzidza kuchikoro chakaita sechinechi oro kana usina kuenda kubhekari uri kundibatsisa wai ndiri kudaro mese mune mafoni izvezvi handiti ka vamwe vanoti vane mafoni ane intaneti ane data handiti ka ukandienderawo paintaneti wobva wawana original recipe yemasconzi zvawo handiti ka ndovandamira kutaura zvakare handiti kana ukaenda mugurupu ukawana recipe chaiyo chaiyo yemasconzi ndinobva ndaita sei wobva wandiudzoti manyeba recipe yemasconzi ndinayo panapa ndaiwana paintaneti kana ndaiwana mugurupu mukunzwisisa marecipes atinowana paintaneti kana magroups ehe anobheka handiti ka but isusu sepremium baking school handiti ka takabatanidza ruzivo pane matakatanga kutsvaga kuti chii chinoita kuti munhu azode kudzidza handiti ka reason yemunhu kuti azouye kuti a ah, ini ndakuda kutsvaga chikoro chebaking kuti ndidzidze ndo mareasons atakabata mese makawawanda kudai soka mumwe nemumwe ane reason yake number one umwe munhu anoda kungouraya time haana zvekuita pamba munhu ane mari dzake anoda kungonzi ari kumukira ari kuenda kutown handiti ka tinofanira kumakomodheta munhu iyeye number two umwe munhu anoda kudzidza kuenda kubasa handi ndizvo umwe munhu anoda kutovhura bhekari umwe munhu anoda kutovhura kachikoro kake handiti ndizvo tinofanira kumakomodheta futi chii munhu iyeye umwe anoda kudzidza kuti akwanise kuisira mwana zvikafu mulunch achienda kupi achienda kuchikoro saka pane industrial baking kwava paita homemat handiti ka unofanira kuti wauya kupremium wakaenda kunotsvaga basa kokei kana kwatire unofanira kusoriwana handiti wakaenda kumba ukanobikira mwana anofanira kufara ukabikira murume wako anofanira kufara kunzwisisa kuti ha it least ndaita sei ndabikirwa rather than mamwe maschools paunoenda unotsvaga basa unozotangidza kuti one vanokuramba handiti ndizvo vanoita sei vanokuramba eh, funga last time iyo last month takatomboita one week ratakamisa vamwe kudzidza ratakamisa munhu wese kudzidza nditi chiri chaidzidzisa kambani handiti yangotora vanhu vasiri kunyatsa kuziva youya tobva tatanga kuiita sei kuibikira hati muri kunzwisisa totobikira eh, even zvimwe zvikoro handiti younza munhu wayo toibika wozokwanisa kunoita sei kunodzidzisa vanhu handiti ndizvo eh, for example anzani etewo Handiti? Etewo yoku Chikoro chihombe chakavhura kudhara than premium. Handiti? But takutaura kana takutaura nyaya dzebaking ka tochiisa kukupedzisirisa. Hadi ndizvo. Tochiisa kupi? Kokupedzisisa. Nekuti iwewe ka ah, kana ndiri kunyepa kuti tiri kutaura zvinhu zvechioneka hadi ndizvo. Kunotoita kunge backing iri muchi iri mutsinga. nekuti zvakafanana nekeke ratiri kutaura panapa akatiisa mune rimwe gurupu zvakati saka ikuti asai kutengesa majini ari kuita mari hadi ndizvo e kana uchiti pane pamwe pekuti haufanire kuzvipembedza unofanira kupembedzwa nemunhu andizvo but pamwe pacho zvonyanya unongotaura wega hako mumwe asati aita sei ataura ndizvo kuti aiwa isusu baking tinoita sei tinotogona ende tinosota handiti ndizvo saka i advantage yako iyoyo vakawanda vanotarisa vanotarisa mutumbi haniti kuti abatika sei kacho kadiki handii ndizvo obva aenda kune chimwe chikoro obva anoona izi munhu rine dumbu handiti ka obva afunga kuti akudokunonyatsa kudzidzwa chezvo chezvo aiwa hazvizirizvo unofanira kunyatsoona Chiweya handiti ndine mumwe wandakambogara naye pasi akutanga kundibvunza zvakanzi kwa chikoro chinonzi chakati chakatanga hawo handiti ndizvo ndakumutsanangurira kuti chikoro ichi chakabatana nemunhu handiti ka aive nemari handiti ndongobatana naprincess uto atavhura chikoro princess anenge akadzidzwa vanenge achiziva ini ndendine mari yekufinance Later on princess obva azonditiza. Ma students anga tambodzidzisa 2 3 aya ndo andobva ndaemploy obva atanga kudzidzisa. Handiti? Chi asi vane mari yekuti vano advertiser zvese vanoenda kumberi asi chikoro ichine backing here? Hachina handiti? Ehe. Saka zvasiyana neni. Wakaenda kuma supermarket like kunana Choppies, Choppies town center. Handiti? Before apo ndimai manje. Isati yalutwa ya, ya, ya yalutwa paya handiti ka? Ndo mandaibata ndiri mu bakery remu Choppies town center. Ndobva ndachibva. Pese ipapo eh ndandiri pabasa ndaitambira. mukunzwisisa asi ndandiri pabasa kwete ndaida mari handiti ka ndaitsvaga ruzivo that's why ndichikupa marecipe chaiyo chaiyo emasupermarket ndobva ndabva ndobva ndakombeya bva ndati ah but baking dzekuborodel handiti ka dzinenge dzakasiyana nedzekudowntown kana kuchitungwiza Chii maproducts avo sei achisiyana nekuti uku nevanhu vane mari? Sezvineiwo hakuna murume anotsvaga basa rebaking achiri shaya. Hauite two weeks usati waita sei? Usati waona basa. Kuona uri murume washaya basa rebaking maybe une tumamhepo ndizvo? Ndobva ndanokanda maCV paPemaco Bakery. Hapana mbotora three days. Ndabva ndadedzwa. Handiti ka? Pandatodeedzwa kuPemaco Bakery ka uku ndandatosiya muchitobheka uku kudhara zvako handiti mastudents anga aripo by that time aitoita sei aitobheka ndobva ndatomboita two weeks ndisingauye kubasa ndisingauye kuchikoro ndiri kuenda kupi kubasa handambosvika pakutambira ndakangowana zvandaida ndobva ndatoita sei ndabva ndasiya ndobva ndachikuuya manje ndakukuudza kuti ini ndoziva handi ndizvo chimira ndikupe chi information ndokuona kuti ayewa takanoemploya munhu abva kune imwe college handiti ka neimwe nguva haazive futi zvinotinetsa handiti ndobva tanotora eh, memu getrude handiti zvinhu zvatiri kutaura zvinhu zvine purufu zvekuti ukada kana mareferences unomaita sei unomawana handiti ka nemugetrud anga ari pabhekasini handi ndizvo neimwe rosterendi ndakukanganwa zita racho handiti ndizvo ka ndobva tachinobatana na advisor pana advisor wepremium handiti business rese rine madirectors rine maadvisor unofanira kunge uchipiwa maideas nasomeone handidi ndizvo uchiona kuti program kuti chikoro chiende kumberi anoyesvero taba tistovhu ka maisa stovhu hombe manje magetsi anodona garai muchiisa tudiki handiti ka achitaura pointi nemusoro munongomuona henyu achingopfuurira iye so far ari kushanda kuspa akatanga ari kuqk kuboni mashi Zvinoiti anonzi Elvis Mutsvage akauya kuchamuona anowanzoya dzimwe nguva iye nezvaakufamba akapfeka hake uniform yekwaSpar akangochinja uko achibva aenda uko so far ari kushanda mabasa two kugorodhewa handiti kusame live village akuti akashandawo kumasikati oenda kune rimwe bhekari rimwe bhekari racho andikanganwa zita racho Adini ndizvo. Ndiye mwana uya nemarecipe toisa marecipe ese apa. Recipe yechupis iyi apa yekoke iyi apa yekwaspa iyi apa toatadzibika dzese tobva tachuza chi recipe iri correct kana kuti recipe isingakunetsa. Kune imwe recipe inonyatsoita chaicho chaicho but ichizokunetsa. Handiti? Like baking kune mapremix. Handiti? unofanira kuziva togona kukupa recipe ruda mapremix ekuti unofanira kuenda kusouth kunoimpota kuti uye ubike handiti ndizvo bcozi zvakafanana kana takunobika chingwa maukei kana muchopizi orit tainorova 45 kgs handiti ka tova tatoisa 800 gs 2.150 premix tatoisa plus minus 25 liters yemvura ndizvo apo wamboona ndichitaura zveshuga mambonzwa ndichitaura zvemajarini saka tiri kutaura kuti primis ine zvese zvipi saka iyo kana waita mabaking yati wokudzidzisa iwe its scratch recipe iyo ndiwe nebrain dzako ndiwe uchatanga kufunga kuti munoda majarini akawanda sei eh, zvese zvako uri kuskena hauna zvawakaitirwa saka paunozoenda kunoshandiswa maprimix zvakafanana nemunhu adzidziswa manyowako ee eh, nezvaangidzidziswa oto handiti ka ungada kudzidziswa oto yavapasa manyowako hazviite saka kana wadzidza papremium unoenda unoenda kwaunenge wakuda kuenda waamuoto waakurova ndizvo here ehe saka zviri kwauri wewe kuti abata apa ndakadzidza apa handiti ka chirega ndiudzewo sisi vangu chiudza ndiudzewo mukoma wangu kana hama yanguwo auyewo sezvo ndisina utsinye handiti ndakambonzwa vamwe vachiti ndoenda kuchechi yakati mwe ndoenda kuchechi yakati handiti ndizvo here saka ndozvaunenge uchifanira kuita sei ndogara chitaura kuti tinokudzidzisa tokubatsira kusvika wafa handiti ndizvo kusvika waita sei after one year chiona manje zvichazoitika takati one year kure after six months handiti ka musi wakabika mafincax wakamagona neimwe nguva wakamajuma saka una kumadzokorodza Waoka mama akisa ku reception akangoya akanaka. Saka product kana rakanaka u repeat ndizvo. Asi chichazoitika pa uchada kuzomabika kumba achabva anoita air. Wakuita sei uka graduate certificate unaro ukapedza zvese kubhadhara ukapedza ukapedza kudzidza. Ndopai pandinotaura kuti unofona uri kumba unotaura pa WhatsApp uri kumba nyange wane one year wakadzidza nyange waku UK so long tichi communicate. Handiti? Wotsanangura manje ndabika queen cake. but queencake iri raramba kubuda razonodai kana kusenda maphotos osenda totraya kukubatsira pafoni handiti ka kana zvanetsesesa watadza kubata futi pafoni pacho wakutora maingredients ako ayaya handiti ka wanga uchishandisa wakuuya nawo handiti wakubika tichiona tobva takuudza kuti aiwa era yako yauri kuita ndeiyi kwete kuti unenge wakubhadhara mari uri student hauchauya hako chikoro nokuti wakagraduata but uri chii uri student because certificate rako ka rakanzi premium baking school saka uri wepremium baking school kusvika wafa marekodzi urimo ndizvo ka saka ndingapedze nguva nokuti kana taakutaura ka tingatoko tiomberemashoko makukuati hanzi kusvika wafa uri wepremium isi ndazviita isi Eh, tinotenda segini nemashoko avatipa
yatapiwa tambotitambira ariko
eh hanzi pane mukomana weentertainment anonzi tapiwa